ndinoti makadiko hama dzangu munashe tinomufaro kusangana nokuda kweshoko ramwari tichitaurirana nokukurukura pamusoro peshoko ramwari ii regai titange nokunamata Baba vedu vokudenga, Baba vaIshe wedu Jesu Kristu, tinokutendai wamasimba ose nenguva ino yamangwanani yamunotitendera pazuva ranhasi kuona zuva rino nokuda kwenyasha dzenyu. Zita renyu Mwari ngarikudzwe, iye Mwari makaita pasi nokudenga. Kunaka kwenyu Mwari nembiri zvirambe zvichipiwa kwamuri nokuti muri mutsvene. Tinouya pamberi penyu nokuda kweshoko renyu, ivhangeri, shoko rinokosha, rinobatsira kunyange upenyu hwedu, rinotiraramisa, rinotipa kunyange kudya kwakafanira. Zita renyu Mwari ngarikudzwe nenguva ino. Pindirai, iyemi the author, the interpreter weshoko, taurai kwaupenyu hwedu, Taurai kuupenyu hwangu. Zita renyu Mwari rigokudzwa kubva zvino kusvika nokusingaperi muzita raJesu Kristu. Amen. Shoko redu tichariwana pana Ruka pana Ruka 10 kana kuti Luke 10 verse 38 through 42. Ruka 10 vhesi 38 kusvika 42 musoro shoko uripo unoti Martha kana kuti Marita naMariya. Regai tiverenge. Zvino vakati vachifamba, akapinda muno mumwe musha, mumwe mukadzi wainzi Martha, Marita, akamugamuchira mumba make, iye wakanga ano munin'ina wainzi Mariya, wakagarawo pamakumbo aJesu akanzwa shoko rake. Asi Marita wakanga achitambudzika nokushanda zvikuru, akauya akati, Ishe, hamune hanya muchiona munun'una wangu achi, achindirega ndichishanda ndoga here? Muudzei andibatsire. Ishe akapindura akati kwaari, Marita, Marita, unofunganya nokuzvitambudza nezvinhu zvizhinji, asi chinhu chimwe chinodikanwa, nokuti Maria wakasanangura mugove wakanaka waasingazotorerwi. Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko ravo, nokuti shoko ravo idzvene. Panapa. Inyaya yatinoziva uye yatakajairira zvikuru yatakasinzwa pamusoro payo tichinzwa pamusoro paJesu kuti Jesu wa, musha uyu kana kuti mhuri iyi wakanga ane ukama nayo zvakanyanya. Imhuri yaaishanyira zvakanyanya achienda achinodya ikoko nokuti ndokwaiwana kunyange kudya kunyange nomufaro wakanga noukama hwakasimba nemhuri iyi. saka tinoona panapa jesu achiuya mukati momusha uyu achigamuchirwa achitambirwa somuenzi wakakosha yaiva tsika yake jesu kuenda kumusha uyu yaiva tsika yavo mariya namarita kugamuchira jesu mumusha uyu nokuti ndo paya patinoonawo achidanwa kunyange kunomutsa razaro saka imhuri yakanga ino ukama hwakanaka najesu panapa tinoona kuti Jesu panguva iyi yaakauya, vakadzi ava vanoita zvakasiyana, asi vari vomusha mumwe chete, vari mukoma nomunin'ina, asi vanoita zvakasiyana. Vachiita zvakasiyana kudaro, zvarevei? Uye tinonzwisisa kuti patsika yechiJudha, kana kuti kunyange mutsika yedu nhasi kana muenzi akauya ibasa rahost kumhanya achimhanya kugadzirira guest kuona kuti zvinhu zvakamira sei kana chitotaura kudai vazhinji havadi kunyanya kuva mahost vanoda kuva maguest nokuti unova honored kana kuti unopiwa respect yakafanira vanhu vanomhanya mhanya nokuda kwako nokuda kwaguest kwa saka jesu achiuya apa Vaviri ava Mariya naMarita vanoita zvakasiyana nokuda kwekuti Jesu achisvika vakava nomuonero wakasiyana. Vakatoona maonero akasiyana. Mary anoona Jesu asiri guest but iye Mary ari yeguest. Saka Jesu achisvika, Martha unomhanya nokuti ndo pachirudzi dzechiJudha ndo zvairatidza kuti muno munhukadzi munhu pana vanhu kana achimhanya mhanya nebasa achiita maservices ose achimhanya uye zvaitova mutsinga dzamartha zvokumhanya nebasa zvokusevha ndorakanga riri basa rake so we see one sister was focused on serving while the other was focused on receiving saka maria maria unoti jesu wauya haamutoresa guest but mary unoti ndini guest nokuti waida kugamuchira nokuti jesu wakangosvika hana kuita sezvaiita mazuva ose apa nokuti nguva yake yekunoroverwa pamuchinjikwa yakanga yosvika saka jesu wakasvika ndokutotanga kuparidza ndokutotanga kudzidzisa uyezve tofanira kuziva kuti patsika yechijudha munhu munhukadzi aisagona aisa, aisa nyatso kutenderwa kuti adzidziswe navadzidzisi na Mary was busy feeding her soul. Saka wakamira achida kunzwa zvakanga zvibva muromo maJesu. Wakabva agara patsoka dzaJesu achida kunzwa dzidziso dzaJesu. Asi patsika so wanga ari against culture yechiJuda nokuti kwainzi imi vakadzi bvunzai varume venyu kudzimba. Ndo yakanga iri tsika yechiJuda. Bvunzai varume venyu kudzimba. ndotodawo kutodenha masingle mothers kunyange nechirikadzi kuti saka vaibvunza ani nokuti kwakusina varume vavaibvunza asi patsika yechijudha vakanga vachinzi vakadzi indai munobvunza varume venyu kudzimba saka yakanga isina isiri faniro yamariya kuti agare patsoka dzajesu achiteerera kuinzwi rake saka ndotoona kunyange navadzidzi vakanga achifamba najesu kuti vakatoona kutoti zvaitoona mere hazvisiri izvo saka martha unomhanyawa achimhanya kunosevhisa unomhanya kunopa chikafu kana kunogadzira chikafu zvemhando yapamusoro achigadzirira iyi guest saka martha tinomuona ari busy saka vanhu ava vakadzi ava vanoita zvinhu zvakadini zvakasiyana regai nditi eh, martha loves to serve she is very energetic she runs the household well wakanga ari munhu achinzwa ainzwisisa kuministry yekubika ndokwainyanya kumhanya ndokwai zvinhu zvaainzwisisa but mary is a good listener unobva agara ende akabva ava against culture yechijudha saka izvi zvakapa mibvunzo yakawanda kunyange kuvanhu vakanga vachizviona nekuti zvakanga zvisiri patsika yavo ivo zvakanga vajaira vakanga vajaira kuti kana muenzi asvika chii chinoitika unofanira kusevhewa asi panapa tinoona isu mary unoona nomuono wakasiyana unoona nomuono wakasiyana nokuti zvakava maari kunzwisa kuti zvinhu zvachinja mawira aita jesu nhasi zvachinja zvinhu zvose zvadini zvachinja akanzwisa kuti zvinhu zvachinja haasiwo mawiro aakajaira aya mawiro aita jesu zvinhu zvachinja hama dzangu vakaropafadzwa vanhu vanoona mumweya zvinhu zvomweya panapa mary wakaoneswa kuti aiwa nhasi hatifaniri kumupa chikafu iye ndiye wakauya kuzotisevha wauya kuzotisevha jesu he came to save us not us to save him saka nyaya iripo ndeyokuti zvinhu zvachinja martha unomira achimira but she missed the point haana kuziva kuti jesu wauya kuzovaparidzira wauya kuzovadzidzisa iye unomira martha achida kusefa jesu but wakarasika ipapo paakarasika ndipo kuti kudii saka tinoona vaviri ava vakamirirei ini ndinoona mary akamira munew covenant akamira munew covenant kuda kuti wakanga akamirira grace nokuti grace kana kuti nyasha dzamwari dzinoti believe and live usina chawaita just receive the word of god tenda then worarama ndozvinoita nyasha dzamwari but martha wakanga ari mutsika dzechijudha wakanga ari mulow munoti do and live saka waifanira kupera simba masacrifices ndo aitanga kuitwa kana munhu aita masacrifices then wainzi oregererwa zvivi zvake but mary wakanga ari pai wakanga ari mugrace but martha wakanga ari mulow kana tikatarisa kunyange shoko ramwari tinoonawo kunyange paya moses achinzi aona gwenzi rinopfuta zvikanzi bvisa tsapata dzako kana kuti shangu dzako nokuti nzvimbo yauri itsvene haanzi rega ndikubvisire unonzi bvisa iwe inova self effort wakanga ari mulow but panapa mugrace tinoona kunyange brodical son achidzoka kuna baba onzi iye mupfekedzei mhete mupfekedzei crown mupfekedzei shangu muurayirei haaiti ega wanga ari mugrace saka nyaya iripo ndeyekuti kana ukarasika ukasaziva kuti jesu wavingei kana kuti jesu wakavingei unozvikuvadza nebasa risiri rako unozvikuvadza nebasa risiri rako mother wakamhanya but she missed the point iye haana kuziva kuti jesu wauya kuzomusevha akafunga kuti ini ndofanira kusevha jesu isi nesimba redu kwete asi nenyasha dzamwari saka panapa tinoona kuti salvation is a free gift ndozvakaziva mary saka akaziva kuti chirega ndigare patsoka dzajesu ndinzwe ndinzwe ndimupe mwoyo wangu nenzeve dzangu kana tikaverenga kunyange shoko ramwari tinoonawo kunyange uh, pajohn 4 pa, mm, john 4 mukadzi no, jesu nomukadzi wesamaria john 4 pavhesi 10 inotitaurawo ichiti jesu nomukadzi wesamaria tanzi jesu akapindira akati dai waiziva chipo chamwari uye kuti ndiyani unoti kwauri ndipewo ndinwe iyo last part ndiyo yandinodai pavhesi 10 ungadai waikumbira kwaari akakupa mvura mhenyu ungadai waikumbira kwaari akakupa mvura chi mhenyu kuda kuti jesu paakakumbira mvura mhenyu kumvura kumukadzi wesamariya wakangomukumbira zvake asi nyaya iripo yaiva yekuti jesu waiti iwe ndii ndakauya kuzokusevha zviri nani utokumbira kwandiri ndikusevhei ndikupe mvura mhenyu dai ungadai waikumbira kwaari akakupa mvura mhenyu he came to serve jesu kristu wakauya kuzosevha nyika kuzosevha upenyu hwavanhu vakarasika but kana tikativerenga kunyange shoko ramwari kuna john 13 pavhesi 8 peter ndiye umwewo jesu paakanga ashambisa tsoka dzevadzidzi peter unoti hamungatongoshambidzi jesu hamungatongoshambidzi tsoka dzangu nokusingaperi jesu oti kana ndisingakushambidzi inini tsoka haune mugove neni zvinhu izvi uchazozvinzwisisa gare gare nyaya iripo ndeyekuti chii ndeyekuti he came to save waingoda kungodzidzisa vanhu kuti ndini ndakauya kuzosevha nyika ende zvose izvi akanga achiita kunyange pana mariya namarita nguva yake yakanga yokwana yekuti achinoroverwa pamuchinjikwa saka waida kudzidzisa vadzidzi vake kunyange nesu nhasi kuti jesu wakavingei iwe nhasi uri kunzwisa here kuti jesu wakavingei muupenyu hwako unogona kukuvara nebasa risiri rako nezvunhu zvausingafaniri kuita unogona kukuvara nezvu jesu ngatimupe nzvimbo yake saka pana pamariya waifanira kugara pasi anzwe pana jesu nokuti kunyange paya nomukadzi wesamariya tinoona kuti uh, jesu akati amupa mvura mhenyu kureva kuti mukadzi uyo wakatanga kutoteerera ndokupa mwoyo wake kuna jesu ndopaakazotanga kumhanya netsoka dzake ava kumhanya muruo wakunoti huye muone munhu wandiudza nezvangu kureva kuti nyaya munhu unofanira kuziva kuti chekutanga chii chinotanga isalvation then munhu ozosevha saka chinhu chokuti tofanira kuziva mapriorities edu mukati meupenyu hwedu chinotanga chii muupenyu chinotanga isalvation mukuteerera kupa mwoyo wako kuna jesu kupa mwoyo wako nzeve nedzeve dzako kuna jesu kana wamupa then otanga kumushandira ukatanga nemberi zvinonokunetsa zvinokufrustrata mberi saka martha wakanga ari mukicheni ari busy but pakanga pasina connection najesu ndosaka akava frustrated kana zvinhu zvisina jesu ukazviita nesimba rako unoneta unova frustrated unova worried unova unopersonaliza zvinhu nhasi tanetseka kunyange navazhinji vanogona kuzviita zvinhu nesimba ravo pesira vachipersonaliza zvinhu mwari wokudenga ngavatibatsire tinzwise kuti jesu wakavingei kana tikatanga nesalvation zvose zvatinoita tinova mafull time servers hatidi help but tinozviita nesimba ratino tinova empowered nokuti jesu kristu ndio source of power saka tinotanga chii mukati moupenyu munoziva kuti mukasaziva kuti tinotanga chii nokuti tinoona kunyange namary paya paakaziva kuti ndofanira kuva agood listener akateerera shoko ramwari ateerera pana jesu tinozomuona kuna john 12 ndiye ava kuuya namafuta enado anonziwo najudas iscariot mafuta aya angadai tapa varombo nokuda kwokuti mary wakatanga wakaziva chokutanga wakateerera pana john luke 10 tinomuona achiteerera kuna jesu aita draw zvose kuna jesu unopfuura mberi achiudzwa najesu zvokuita saka unofamba munguva ari munguva anoita the right things in the right time saka tinomuona achinomhanya namai spices achimhanya nemura achimhanya nenando pamberi pajesu achinomupukuta tsoka dzake nevhudzi rake nokuti kunonzi waita chinhu chakanaka nokuti nguva yotokwana yokuti jesu kristu anoreurwa pamuchinjiko tinoona kunyange madzimai akazomhanya mangwanani ayaya ava kumhanya namaspices but voona jesu atomuka it was too late votoona jesu atomuka kare asi mary wakanga atoita zvinhu izvi before nokuti wakanga atanga nokunzwa pana jesu saka wakaita zvinhu paright time the right things paright time nhasi tine dambudziko ravanhu vanoita zvinhu zviri right parong time youth yanhasi tinovaona vanoshanyirana vachiita zvinhu zvomumereji but vachiri mayouth munoita zvinhu zviri right but parong time mwari ngavatibatsire tigone kunzwisisa kuti zvii zvatinofanira kuita kutanga kutanga unotanga nei kutanga najesu shoko ramwari rinotinakidza ini pana matthew 6 pavhesi 33 roti tangai kutsvaka ushe hwamwari nokururama kwose zvimwe zvose zvigowedzerwa mukati moupenyu hwedu mary wakaziva chokutanga kuti ndofanira kugara pamakumbo ajesu ndinzwe pana jesu iye the source of power source of everything ndanzwa paari jesu ndopfuurira mberi ndichiita kuda kwake mwari kurenga ngavatibatsire tose nhasi mukati moupenyu hwedu ngatitange kutsvaka nyasha dzamwari kuteerera mwari kutanga then toita nokuti mukuteerera mwari ndo mune protection obedience tikava vanhu vari obedient tinova protected mwari ngavatiitire nyasha mwari vatigonere panapa tinozoona ndinofara nechinhu ichi nokuti martha haana kuvanza frustration yake yakanga ainayo haana kuvanza nokuti wakatozoenda kuna jesu akati amuoni here kuti munin'ina wangu wakagara madii kumuti andibatsire uh, asi jesu unomuti usanetseka nezvinhu zvakawanda asi pane chinhu chimwe chete only one thing is needed mukati moupenyu hwedu hama dzangu isu tanetseka sevanhu vezimbabwe tanetseka savana vamwari tanetseka pasi rose kwete mazimbabwedzi chete tiri frustrated zvose maventilators aripo zvose njere maa ah, mascientists aripo madoctors aripo vezveutano varipo zvose zvinhu sipo sanitizer iripo asi tiri frustrated nemhaka yei zvongoda ngoti tarise pana mwari chero zvose zviripo ngative nefocus tive focused pana mwari pana jesu nekuti ndo pane simba redu zvose chero zvikavapo asi tikazviita nesimba redu hazvingatibatsiri huyai titarire pana jesu ndo pano patinowana simba ndo patinowana hope iye zvino vanhu vari kuedza kuti saka toita sei vaccine iri kushaikwa here chii todini tiri frustrated zvimwe takatozviita nesimba redu asi jesu uri kutikokera kuti huyaibi mose makaneta makarema tarineta taremerwa lockdown yakaitwa iripo zvose taedza tasosa sosa mamaski tatsvaka lockdown tagara mudzimba tagara but we are still worried kuti izvi zvimwe zvakakwana here zvinogona here kutichengeta zvekuti chero coronavirus hatigoni kufa nayo mwari wokudenga ngavatibatsire tigone kuziva kuti chero zvose zviripo asi tofanira kuenda pana jesu the source of power the source of everything ndiye simba redu ndokune tariro yedu pana jesu huyai titarire pana jesu muvambi nomukwanisiri wokutenda kwedu sipo yoga haingagoni kutibatsira kuti titi haatageza haa tarega hedu kufamba tarega kumhoresana takipa that social distancing taita zvese maprecautions ose taobserver but hama yangu hazvina kukwana hazvina kukwana simba redu kwete asi huya titare pana jesu muvambi nomukwanisiro wekutenda kwedu hama dzangu tapererwa kunyange madeveloped ma, ma, ma countries atinofunga kuti ndiwo vane zvose zvose zviriko zvese zviriko mishonga yatinofunga nenjere dzedu zviripo asi zvose zviri kushaya basa uya titarire pana jesu jesu woga jesu jesu ndo anopedza frustration yedu nokuti wakazoti kuna martha iwe martha martha ukaona ini kare tainzwa mai vakakudana ruviri nezita rako vari kuemphasiza point vari nezvavari kuda kutaura zvinokosha vanoti marita marita jesu vachida kusimbisa kuti iwe marita usarwisana nezvinhu zvizhinji hesi zvinhu zvose tingaita hama dzangu maprecautions ose tingaita tiko asi zivai kuti togona kuva frustrated zvokupedzisira tava kutukana isu pachedu tigotuka vatungamiri venyika tigotuka kana kupedzisira tototukana mwari wacho asi regai ndikudzei kuti pana jesu ndopanopedza zvose mwari wekudenga ngavatibatsire uya titarire kuna jesu lockdown chero ikanzi nhasi yapera chero ikanzi yawedzerwa Asi huyai titarire pana Jesu. Huyai titarire pana Jesu nokuti hopu yedu inongova pana Jesu chete. Kwete zvimwe zvinhu. Isu nesimba redu hatigoni. Simba redu hatigoni nesimba redu. Tingaedza kumhanya mhanya tigoedza kuti nhingi kana kuti dzimwe nyika dzazodii kana kuti ah huyai titarire pana Jesu. huya titare pana jesu ndiye murwiri hatisisu chimwe chinhu chatofanira kuzivaka ndechokuti martha wakamhanya kunosevha jesu haana kuziva kuti jesu ndi anofanira kumusevha nyaya iripo hatisisu tochengeta mwari mwari ndiye anotichengeta saka huya titare chero zvimwe zvose tikaita asi huya titare pana mwari nokuti ndiye wakatanga nokutida ndiye wakatanga norudo urwu kurudurura kunyika ndiye wakazvitanga uye ndiye unotichengeta hatisi tinomuchengeta saka uye tipe jesu basa rake tiri kuziva here kuti jesu wakavingei panyika tiri kuziva here kuti tinongotaura kuti jesu wakavuya panyika akaroorwa pamuchinjiko akafa rufu akamuka tinomutsanangura asi tinoziva uye timupe basa rake uye tisarende upenyu hwedu pana jesu senyika tose Huyai tigare pamakumbo aJesu, titarire kwaari muvambi nomupasi wokutenda kwedu. Ndiye muchengeti, ndiye murwiri. Hondo iyi ka yekorona iyi inongoda ivo Mwari vatirwire. Lockdown kuwedzerwa kwayo kana kusawedzerwa hazvina kana nebasa nesu. Isu huyai titarire pana Jesu. Huye kupera kwayo korona kana kusapera, isu huyai titarire pana Jesu nokuti ndo pane simba redu. Vamwe takupera simba tava kuneta. Tiri kuti mazuva awandisa mudzimba taneta nokutenderera. Vamwe vakutukana mudzimba vanoti tagarisa pamwe chete nguva yareba. asi hama yangu rega ndikudze kuti huya titarire pana jesu ndiye muvambi nomukwanisiro kutenda kwedu uye tinova empowered kana takatarira pana jesu mwari vatiitire nyasha mwari vatigonese tirirege kubvisa focus pana jesu nokuti ndiye muchengeti wedu zita ramwari rikudzo kubva zvino kusvika nokusingaperi amen Regai tinamate. Mazvita aBaba vekudenga muzita raJesu mangwanani ano. Mazvita anokutipa kudya kwomweya kuya kwakatifanira uye kwakatiringanira mangwanani ano. Tisimbisei zvikuru tirambe takatarira pamuri Jesu. Iyemi Mwari munotigonera mazuva ose upenyu hwedu. Mwari mweya mutsvene rangarirai nyika yeZimbabwe. Rangarirai kunyange pasi rose. Zvose zviripo asi imi Mwari munofanira kuonekwa simba renyu isu kwete isu kwete asi imi mwari wokudenga kudzwai pindirai mukati meupenyu hwedu tanamata nokutenda zita rajesu kristu amen